Ahakoa kāre he pakopako o roto i te pūkoro. Engari, ngā tae mai a Mokopuna, ātahi hoa ake nei, kia titiro ake nei au. e, i nanahi nei, i whakaeke atu te hāhi ringatū e, ki, um, ki nā marae i roto i te Tairāwhiti. Ana ko te kaupapa i, i whakaeke atu te hāhi ringatū, te kingitanga, tainui waka, a Ngāti Maniapoto, Parihaka, ā, te, te pihopatanga o Mihinare, ā, ki roto o tērā, tērā marae o Whareongaonga, ki te whakanui i te hokina mai o te, te matuatanga, te Kōti Arikirangi Te Turuki. O nā kōrero katoa i nanahi nei, he pai katoa nā kōrero. Mm. Ko tahi noa iho te kōrero hi hōha au ko tā tei noho timu. he tika tonu. Uh, eh, I whakarite ai mātau nā kai kōrero uh, i taua pō ki te marae. Ne? Ko te aitana māhaki hai whakatuhera, e rua mai roto i te hāhi ringa tū, ka tū mai ai ai te pitora. Ele, uh, ako anō reira tana māma. Anei wana pāpai noho noho nei Mā, kona. Te iwi. Kaina, ka tōroahia te rā. Ana māku tonu e kī atu ki a koutou kia rongo mai, kāre i aro i au he aha nā kōrero a te. Ana, koinei te āhua. Ki au nei, ka tū ana, kia, kia, kia takoto pai nā kōrero. Ana, he kōrero nei a koutou tana tuakana. Noho ana nā, nā matua kēkē me nā tuakana e titiro ana, e whai kōrero nei runga i te marae. Arā te iwi e noho ra. Te Kingitanga e noho ra, ne. Kua korerotia e nga pakeke te korero. Na koinei te mahia te te kaupapa o tenei mea o te rangahau, ne. Kia kia tatari tono tatou i a tatou i roto i a tatou mai. Ana i a tatou e korero nei mo enei ra, ka whakamihi ke matou katoa ki nga marae o taua kainana i whakanui. i tērā āhuatanga. Whakaaroha ana nā kōrero, ā, a Meka Whaitiri e kōrero ana mō nā āhuatanga o nā whakapapa e pā ana ki a ia, a tae atu hoki ki te tiati ki a Elaine Harvey, e, whakapaipai o nā kōrero. Tātai haerehia mai nā kōrero, kia eke ki runga i te kaupapa o te rā. Ko tātou hoki te tauira o ēnei mahi, o ēnei mahi o te kōrero. Ana ko, ko nā kai kōrero katoa i tūtū i nanahi, o te taha manuhiri, o te taha tangata whenua, uh, ko tētahi i tū ki te kōrero o te taha tangata whenua, uh, ko te tama a, a Te Oho Mauri uh, Stewart, ne, taha rākau. Ana, uh, koia katoa atu i reira, ne, te taha kāinga. Ne? Koinei tēnei mea o te whakaritenga o te kōrero i taua pō ko wai hai kaikōrero mō te rā. I te roro o te whare e nohonoho mai ana nā ko ia e maumau, e mau mai ana i nā parekawakawa. He tohu mātaurana katoa wērā. Ki ēnā o nā, o nā kaupapa, ko nā waiata i waiatatia, ko nā waiata tonu i titoa e te matua tangata. Nō reira, e, Pakaru ana te hōhonu o te mātauranga i runga i a marae ātea inanahi nei. Tae atu hoki ki te whakaatu mai o te kōhatu whakamaumahara, ana tae atu hoki ki te pukapuka i tuhia mō te rā, ana ko te ingoa o tōu pukapuka rā, ka ū ana ko Whare Ongaonga. Ataahua nā kōrero. Nē, te, te mea pai tonu, uh, ka mutu mai nā tātou i te whai kōrero, nē, ana ko nā wai te tonu, nā, nā te kōti i titua. Ah, wā, koina, koina hoki te hāngai o tēnei rā. Ahakoa kei te whakanui tātou i te 150, Engari ko nā mātaurana katoa i takoto i runga i te marae, i ahu katoa mai i roto i ngā kōrero a ngā poropiti o aua rautau tūkino. Arā, nē. Ā, ka tae mai te tangata mō roto o ā, Parihaka, Ruakere Hon, e noa, kei te painga, wai atu kona. Ne. Ka tae mai a Ruakere Hond, ko nā kōrero a Te Whiti o Rongomai me Tohu Kākau. Ka tū mai ko Tainui i Waikato, ā, ko nā kōrero a Tāwhiao, ne. Ka tūtū mai ko tēnei pito ā, ki a mātou nei, ko nā kōrero katoa a te poropiti nei, ā, a Te Kooti Arikirangi Te Turuki. Ko te mea kē, hei whakaaro mā tātou, Ko te pātai o nā pātai katoa, ana koinei nā pātai hei whakarongo mai mā nā mokopuna rawe nei. He aha rā i puta mai ai, i ara mai ai te iwi poropiti? Ne? Mm. Koinei te tino pātai e, e, e koro. He aha, te, he aha i puta ai wēnei poropiti? Ana, homai o whakaaro mō tēnā.
ah, te kaupapa ki au i puta mai ai nā poropiti, I whakaharamai ai ngā poropiti ki Aotearoa nei. Ko tēnei. Ka haramai a tauiwi ki konei. Ne? Ka ū mai rātau ki tō tātau whenua, ka kite i te ataahua o te takoto o te whenua, me nā rawa o te whenua, me tātau te iwi Māori. Ka kite ka rongo i tō tātau reo. Ne? Ka kite i wā tātau mahi. Ana ka haria mai e tauiwi mā rātau tikana. Tikana Karaitiana, tikana Kāwana, Kāwanatanga, tikanga hangarau, tikana katoa, ture. Ka kite rātou, ana ka taupokitia rātou e wā rātou tikanga tatau ki raro. Ne? Ana ko te ture tuatahi i whakatakoto e rātou i te tau 1863, ko te New Zealand Settlements Act tērā. Ne? Ana, i taua tau Tuatahi tonu rā, 1863, ka whakaharatia anō he rātau, the Suppression of Rebellion Act, ne? Nā, i tērā wā anō, kei te kaha te hahaka, te haere o nā Karaitiana ki roto i a tātau. Ka whakatūria a rātau kura mīhana, ne? Ana ko te mahi hoki a te kura mīhana, uh, i roto i wērā wā, he whakaakoako Ina tamariki ana rangatira Māori e haere ana ki roto i nā kura mīhana nei, ki te pānui pukapuka, ki te tuhituhi. Nā, ko te pukapuka tuatahi i pānui tuatahitia e rātou, ko te Paiperatanga. Nā, ne. Nā, kia, kia roa rātou e pānui ana i te Paipera Tapu, Kātahi rātou ka kī tēnei, ka kite i tēnei kōrero e kī ana mō nā, nā tamariki a Iharaira. Ana ka, ka puta te kōrero rā, ā, kua āhua rite te iwi Māori ki nā Iharaira. Kai te tūkinotia i roto i ō rātou whenua ake, kai te riro nā whenua ki a tauiwi, i runga anō i nā ture i hanga i a rātou, kua rite te iwi Māori, Ā, ki nā tamariki e, e haere ana i te koraha o Iharaira. Ana ka tū a Mohi hei te, hei tauira i te poropiti. Ā, wā, ko Mohi rā tētahi o nā poropiti a te Kaiwhakaora a te Atua, nē. Nui atu nā poropiti, nē, ko Horomona tēnā, ko Ihaia tēnā, ko Paora tēnā, ā, haere ake nei, nē. Ana ko tā rātou mahi katoa he kauhau i te rongopai. Nā, i roto i nā whare mīhana nei, ka kitea Ka rongohia e o tātou tīpuna, pērā i a Te Kooti Māra e kauhautia ana te rongopai. Anei reira ka ata mau a nākau a wairua i a, a, a Hinengaro, ngā kupu o te karaipiture ki a rātou, ana ka tipu ake rātou i roto i aua poropititanga o roto i ngā pukapuka e toru. Ko te pukapuka tuatahi ko te kēne, uh, uh, the book of Genesis, ne? Mm -hmm. Ko te kēnehi tērā, ne? Ko te pukapuka tuarua, ko te Koroniti, Corinthians, the book of Corinthians. And ko te pukapuka tuatoru, uh, ko te um, Kawenata Tawhito, the Old Testament. Ana, o nā poropiti pērā i a te matua tangata mara, whakahuihui katohia mai rātou e rā pukapuka e toru, katahi ka hangaia Nā hīmene, nā pānui, nā waiata, nā kōrero, nā karakia, nā kupu whakakitenga i roto i ērā āhuatanga. Ana koinei te āhua. Ana koinei au e mau mai nei, e, mau mai nei nā mokopuna nei. Tēnā titiro tio rāua kanohi e koa rā, arā, arā, arā, arā, arā, tō hiwa kanohi, ō, e tino kino te koa, kua tae mai ai ki te whakarongo i tana korou e, ko wērā noa ō waka, arā, arā, arā, ō, ka pai kē. Nā, ko te utu, Ko te utu hei whakakoakoa tamariki, a he rare. A muri atu i te, a muri atu i tēnei, haere mātou ki te tiki tiakariti, e, me tahi rare, e, rā, rā, rā, rā, ka whakahuahua ana koe i te rare, o iwa, o iwa, kai te hare te tau te tiki rare, ara, ara, ara, ue, ara, ara, ara, ara, pērā no o waka, he, he aha te rare kai te pirani koe? He tiakareti, he aha rānei. Arā, arā, arā, ki te koe. Anā, kei te inoi rāua tahi ki te atu kia, kia, kia kapi tō, tō wahi ia i tēnei ia wā tonu. Kia haere tonu ki te tiki rare. Ā, e, e koe, wa koinā te tino inoi. Kei te tika te inoi, te, te, te, te whakaputu kōrero a te Atua. Me hoatu he rare. Ana. Nā, ko te rare hoki mā tātou, mā ngā pākeke, ko tēnei mea ko te rangahau, nē. Koinā tā tātou rare. Nā, me kī pēnei ake ahau, nā kai kōrero katoa i runga i te marae, e taki kōrero rā i nanahi rā, he tāngata rangahau katoa e rā. He tāngata whakaputu i tēnei mea o te kupu ki runga i te kaupapa. Tae atu hoki ki te kapa haka. i tūtū mai, ne? A nai tā Manuhiri, a Rongowhakaata, ā, me nā kupu o ā rātou haka me ā rātou waiata, nā kaikaranga me nā kaiwero, ō, ā, mau te wehi, ne, i roto i ērā mai. Pēhea te rahi nā Tāne i tae ki reira? Ki taku titiro, ki taku ngākau, ki taku wairua, manomano. Manomano, ana. Manomano o tāngata. Ehara i te mea kia kautehia e tātou a, a ahua rua rau nei. Ko tāku, ko taku hinenaro kē e titiro ana, e, na te mea hoki, neke atu i te rua rau nā mea i hoki mai runga i te kaipuke nei, te rifleman, ne? i hoki mai. A pēnei ana i roto i tētahi o nā tuhituhi, 160 tāne, 63 wahine, anei, anei te kupu. 71 nā tamariki i runga i te, yeah. te raihe. Nā, ka kite atu koe i nā iwi reira. Ko nā iwi reira, ko no Mangatū, no Tūhoe, no Ngāti Awa, no Te Whakatōhea, no Te Upokorehe. Ne? Ana ko nā iwi ake o reira, ko Rongowhakaata, ko Te Aitana-a-Mahaki, e, me, me te, nā iwi i whakaeke mai, ko Tainui, ko Waikato, ko Ngāti Maniapoto, e, ko Parihaka. A, koira au kī ai, mano, mano tāngata. Yeah. Nā, ko te tikanga o tērā kōrero, mano, mano tāngata i whakaeke mai, anei kē. I te wā i hainatia ai te Tiriti o Waitangi i te tau 1840, nē, 66 miriona eka i roto i te ringaringa Māori o ngā whenua e mau ana i a tātou. Rua tekau tau i muri mai, 1860, ko te toenga o ngā whenua rā, 21 miriona tāra. Kua naro atu 48 miriona eka. I roto noa iho i te rua tekau tau. Ā, koirā au whakautu ai tō pātai, mano mano tāngata i tae mai. Ko te whenua, ko te tangata e kore taea te wehe. Ana, ko te tuhan o nā tāta, nō nā takiwā pēnā i te koiti ana were, ā, wēnei takiwā i konei rā, e koro ana mō te hānaitanga o tō rātou ake rohe, Ana ki tērā wāhi i te marae o Raniwaho. Kei te tika, kei te tika tēnā kitenga ahau. E hara mai ai rātou ki te whakaatu i te hāngai o tēnei rā ki ō rātou whenua i murua e te Kāwanatanga o aua wā. Nā, e, ki au nei, koirā nā kōrero hai ako i nā tamariki i nāianei. Ā, nā, kei roto i te pukapuka i tuhia nei e au ka ū ana ko Whareongaonga, kua whakarārangitia e ahau nā ture katoa i tūkino i a tātou. Nā, ka eke ki tō kōrero e kī nei koe, kai te tika, Ko nā tāngata i hara mai, nā waua ture rā rātou i hahani kino.
Nā, anei tētahi pātai e māhau tonu rā hai whakautu mai. Nā, i tōna wā, ko tōku koroua nā, ana ko Wī Herewini, ia i roto i te hāhi Ringatū. Ā, kāre mātou nā tamariki me nā mokopuna i puta mai pēnā i a ia. Engari, ko tāna i tōna wā tonu, whakatau mea, ko hau tonu tētahi ona tamariki raro kē i te whenua. Ka haere au ki tētahi o nā puna, nā puna wai i te kāinga rā. Karikari au i te wai, e mea rawa ake, kei kite au nā tīni nei, o nā bacon powder, nē, kikī ana, i te, i te, te, te hereni. I te kapa. Oh, i te kapa, ana, mm. kua tahuna wēnā ana. Nē, hea te pūtaketake o wēnā? I tērā wā, ko te kaupapa o tērā, uh, i, i te wā rā i a rātau, ko te kapa, ne, ko te, ko te hiriwa, Pēnei i a tātou ināianei ko te 50 hēneti, ko te 20 hēneti. Nā, i tērā wā, o te tikana ana a Ringatū, ka mutu tā rātou tāpae i ā rātou karakia, ka tahuna te pūtea. Ana ka kuhuna ki roto i te tini i kite ana e koe, ka tāpuketia. Nā, ināianei, kua whakakorehia ētahi o ērā tikana. Ana ko te kōrero e kī ana, Nā Paora Delamere tonu nā Monita mea i whakakore tētahi āhuatanga o tērā. Nā, e, i tēnei wā, kai te, kai te haere tonu o tētahi wāhanga o tērā, ne? E, ka hoatu koe i tāu rua tāra ki te tohuna, me o whakaaro ki runga. A, ka tuhi atu i runga i tētahi e, pepa nei, ka tākai kai te moni ka hoatu. Ka haere nā tohuna ki te tāpae i ērā kōrero, ki te awa, ana kua karakiahia e rātou ngā whakaaro ā, ki runga i taua ā, kohara, ne, ki taua kohara hei tāpae mā rātou i nā ngākau me nā wairua o te huna nā rātou i whakatakoto mai ērā momo pūtea. I te whakaaro au mō wēnā pūtea, wēnā kapa nā, nā i rono i a koe e mea ana ko te tāpae, ā, pēhea te rau kakai?
Te rau ka kai. Ana tērā te tae o nā kupu ana puta mai i roto te te hāhi nā. He aha te rau ka kai? He aha tērā? Ko Rono au i pīrangi au ētahi o rātou rā ki te whakakorihia e taua kupu roto te te hāhi rā. Nā te mea hānai ana ki te te patu tangata. Tōku rono nei. Rauka kai he hāngai ki te patu tangata. I taua wā tonu.
I taua wā.
E mea ana koe me patu he tangata hei tāpae? Wā, koira te, te, te tōku rono i tēnā kupu, te, te rauka kai. Engari, i, i, i mea mai wētahi rā me huri kē ki te, te, Te ki tō kupu rā e koroihi e koe, ko te tāpae kē. Ā, taku mōhio ko te tāpae tēnā. Inā rā, ko te wā o roto i te, te tuhituhi o roto i te kenehi me roto i te, te, te Paipera Tapu e kī ana, ka patua he reme o he nane koti rānei, nē, Mm. hei whakaea i te āhua o te, o te, o te marini o te toto, ā, ki roto, e, kia whakaeatia tērā āhuatanga, kia patua he kararehe. Ā tērā pea inā rā o mua, a he tangata te whakautu. Ā, nō muri mai, ā, ko nā, ko te kararehe, ā, nō muri mai, ā, ko te tāpae o te kapa, ā, nō muri mai, ā, ko te kōrero o te wairua, nē. Ana, kua, ā, kua āhua eke atu tātou ki roto i te ao mārama. I roto i tērā āhuatanga, o tēnei mea o te ao mārama. Ā, anei kē pea te, te kōrero nā e Wiremu, Ka ahu pēhea tātou mō te, mō te rā i tū ki Rangiwaho inanahi nei, mm. ne? Kei whea tātou roto i ēnei mahi? Nā, koirā te kaupapa i tuhia atu e au tēnei pukapuka. Tuatahi, hei whakamātau i ngā whakatipuranga me tātou tonu o tēnā whakatipuranga, mō nā kōrero e pā ana ka ū ana ko whare onga onga. I haramai tētahi wahine ka mea mai ki ahau, Me hoki mai koe ki Whareongaonga, me hoki mai koe ki Rangiwaho nei. Ā, kei te titiro mātou ki tō pukapuka, ā, kei te whakamihi mātou ki ngā kōrero kai roto rā, te, te huhua o nā kōrero. Mm. Engari kei te pirangi mātou te kawe i a koe ki Whareongaonga. Mm. Nā ka mea tau, āe, ka hoki mai au, mm. te haere ki Whareongaonga. Ā, he tēnā.
Ā, kare kau, Kei ngau mātou i whakatauherā, nē. Inanahi nei e pokea mai ana e tēnā, e tēnā, e tēnā. E haramai ana tēnā ki te kōrero, ki te mihimihi, ki te aha noa. I āhua pau kē te hau o te ringaringa ki te tuhituhi āre i taku ingoa. Ā ngā mea kua hoatu noa atu au, he tohu pēnei noa atu i te tohu atu i te Tiriti o Waitangi, nē. Ā, kua, Kua hotu he rīpeka a kua hara. Taha nei koe, e tawhiti atu koe i inanahi i ina tahi rā rā, ana hoki mai koe i te pō, ana kai konei nā koe e pahupahu ana. E te kaha tonu tō, tō wairua.
Nā, ko māua, ko māua ko Reremoana Pitaru ah. tō māua waka. Ana ka te pai a he rawe a, a Reremoana, mōhio e nā, nā Rori i Tūranga. Ka wehe mai māua i rangi aho, a, i rangi waho. Āhua rima karakane. Ka tarewa atu māua ki Tūranganui-ā-Kiwa i roto māua i te waka o Te Whare Wānanga o Awanuiarani. Ka tae atu māua ki te BP, ā, ka mea mai taku koroua ki a, a mākoi tiki he latte mātāna. Ara, to te kea te mea tia hau apai eke pia ko te brandy, rāma ko te ginger ale i te latte. Ana ka, ka hukuna mai e te koroua Māori he latte māku, ko tahi māna. Ana, i a mātou hoki i haere mo te rā nei, mo te whakanui, i huri kē mātou mo te tai, ma te tairāwhiti. Mai konei i Whakatāne nei huri te tairāwhiti kia tai atu ki te tairāwhiti ki Rangiwaho, whitu haora te huri. Ana ka kata mātou ki nā kōrero a Herewini Parata i runga i te marae. Ah. E, E whakatoi mai ana ki a mātou, ka pai e, e, e mātātua, ka pai ke ki au te katihana mai o te āpiti o Waioweka. Ana, kua ki te koutou i nā whenua o nā ringatū ki roto o nā tiporo. Me nā whenua uh, i takahi ai e te matua tangata. E tino tika tana. Koe ah, ah. Koe nau ki tāku e mea rā, ki te riro ma te tangata manuhiri ake kōrero nā kōrero, Pai ana tā mātou whai atu i nā kōrero. Ki te riro tonu mātātou, tātou hai kōrero, arā, me te tangata i tū mai rā i te pito, ā, me tana rākau, arā kē nā kōrero, kai te iwi e nohonoho haere mai rā, nē. Anā, koira, ā, ko te tuatahi i tū mai ko, ko Bill Kaua. Ā, ko te tuarua ko te, te Pīhopa. Ā, tuatoru, ā, ko Herewini. Tuawhā, anā, Ngāti Maniapoto, ana, ka haere atu ki a Rāhui Papa. Whakapaipai ana nā kōrero. Mm. Tai atu ki nā kaikaranga hoki, ne? Ana koe rei te ahua o te nui o tēnei rā. Nā, uh, ka inuhi e māu a māu a Lātei. Uh, uh, ana ka mea mai te koroua Māori ki a kai te pēhea tāu Lātei, mea tāu ka paike. Ana ka mea mai te koroua Māori, mena koe te hiahia i te tahi atu anō inu, He pāpara kāuta kai kora me tū tāua. Mea tau ki te korowa Māori, he ko koe haere ki kora. Mea mai kore nō tāua ki te atu tētahi mei tua atu i te lātei. Hmm. Ah, ka mea he me. Nā, anei ke. ka mea tau ki taku te korowa nei, mahea tāua hoki, me mei kia, me haere tāua ma te, ma te huarahi o te mōtū. Ana, ka, ka taraiwa mai mā mai Tūrana, ka puta i Tūranga, ka tai atu ki... Uh, matawai. Uh, matawai. Ana, ka peka. Aha. Yeah. Ah. Ah. Ka peka ki, ki Matawai. Yeah. Ana, ka, ka huri matau. Ka whai i te huarahi o te mōtu. Ko taua huarahi ra, ka tahi te tahi huarahi whakapaipai. Mm. Karahu iho ana te maranae. Kua kore kē māua e kitea i wō māua tarina i roto i te waka. Ahakoa, kua tū pou kē tā māua titiro i te wini. Huri haere ana tō māua waka, huri haere tō māua waka. Ki roto i Toatoa, ana koe e tūnga hira, e weta, e tarahi ngā wāhi. Ko Toatoa, ana ka haramai māua mā Omarumutu. He e toru haora. Ana ka tae mai māua ki te wā kāina nei i te āhua whitu, waru karaka i te pō nei. Ane? Mm. Ana koina, enari, kare noho māua i rongo i te mai wīwī o tēnei mea o te tinana mm. o te hinenaro. E, I te harakoa o nā kaupapa i whakaaratia ki runga i te marae me te kaupapa, koi hoki te tangata ka mai wīwī, ne? Mm. Ana e mea mai nā koe, ana koe tae mai au tēnei ata, a, A te ahiahi nei e te iwi e, kua moe au e te ahiahi. Ara, ma te pono te aroha i tu tangata ai te tangata. Ana wa he, a tenei ahiahi hoki, kai Te Urewera, kai roto o Ruahataku i te tekau ma rua. Ana kai te haere katoa matou ko na mokopuna ko Turana me tana wahine. Ana kai te haere matou ki Te Urewera ki te whakatutuki i te ra o te tekau mā rua, ana kai te heria atu rua tekau nā pukapuka a Matekoni, Nā. rāua ko Tipi, mō tā rāua rā. Ana, kai te heria atu nā mokopuna katoa nei, horurua i te whare o, o, o mea, o Te Urewera. Ana kai te mea tau ki nā mokopuna, apōpō, kua hākari tātou he rare kai runga i te tēpu. tērā, mātauranga tērā. Ahurea te pai o tēnei kaupapa hānai ana ki a Te Kōtira, haere tonu atu, haere tonu atu, nē, e kore e mutu. Ā, anei hoki, anei tēnei rahi nā, nē, tēnei, tēnei, wēnei momo nā rāua ko a Ōhiwa, nē. Me whakatauira tonu e tātou ā tātou mahi ki a rātou. Me kōrero tātou ki a rātou, nē. Ā, me whakamārama tātou ki a rātou.